Cuanto di nos no sa, den e pais aki nos ta biba cu problemanan di salud grandi, tin ora e manera cu nos ta biba, lokenan cu nos ta come, movi cu nos ta movi si of no, awe nos ke para ketu den Reset Sessions, na e parti aki di con nos ta mantene nos mes salud, fisico, mental, social, emocional, anyway, riba tur tereno con nos ta mantene nos mes salud I si realmente esaki ta posibel, aki nan a nokorsao riba tur e teredonan komo a kaba di menshoná aki. Pasobra ora nos ta papia di salú físiko, nos ta ban kuminsá revisa di esei, nos ban bishitá esei promé, komo, komo tópiko e salú físiko ei, kon realístiko e ta? Si nos mira e sifranan, nos mira kuantu hende ta sufri di malesanan króniko, kon realístiko e ta di bèrdat pa nos biba salú aki na Kòrsou? Bo sa Rochelle, e punto cu bo ta trece dilanti aki hopi importante pasobra den laster tempo bo ta mira cu rond mundo e parti di biba un bida salu nan ta purba na hinkele hopi den nos mas tanto nos a lanta cu hopi otro diferente tipo di patronchinan di come Anto bo ta ripará ku mas e tempu ta bai, nan ta yinka nos un tiki mas den ei, bo mester por biba salú, bo mester por kome salú, pero defakto ora bo bisa tur e kos ni tambe e mes ora ta dal na mi mente kiko defakto ta salú. Bo a komprondé? Mester ku nan ta yinka nos, mi ta kere nos tin mas konosementu. Hopi kos ku nos tabata hasi. Bo na yega ku nan ta bombardeá nos hopi riba manera media sosial? When you know better, you do better. Kima mi ta kere ku ora ku bo bai haña informashon ku bo sa, por ehèmpel, kiko ta okashoná E tipo di malesanan aki, nos ta nos ta biba ku un pais kaminda ku gastunan di salubridat ta gewoon, Sky high. e nit normal. E kantidat di hende ku ta dialisá na Kòrsou, nos ta rènk den e tòpnan di mundu di loke ta pa loke trata e e hendenan, e kantidat di persona ku bo tin ku ta dialisá. Kemen e tin ku bisa nos algu ku e manera ku nos ta bibando aki, we are doing something wrong. Pero arinan ta bisa ochenta por shento, ban bisa, di e e. Ban bisa ora bo tin cu tene dieta, por ehempel, ochenta por ciento ta determina loke bo ta ingeri, loke bo tinga den bo boca, loke bo ta come. Esey ta nifica e ora cu e dieta cu mayoria yu di Corsou tin ta un dieta cu no ta corecto, e no ta bon, nos ta come malu. Mi ta kere bosa, si mi mi rele di local boso na bisa, mi ta kere atrobo bay e tin di haber cu bo mente, con bo ta pensa riba tur e cosnan, paso si mi cuminsa un dieta, anto mi no ta cla mentalmente, p'e mi ta fracasa tur dia. Ya. Pasobra hopi bia nos bisa, ok, mi ta bai kuminsá un diet. Bon, mi a bisa si mi ta kome kiko mas mi ta stay kome. Mi ta kuminsá djaluna. Mi ta kuminsá djaluna, e famoso djaluna. Mi bisa djaluna si mi ta kuminsá, djaluna si mi ta kuminsá. Pero bo ta kuminsá djis pasobra bo a pone un un un fecha, ya, pero mentalmente bo ta prepará, bo a disipliná bo mes, bo a pone pa bo mes mentalmente bo a Bo sa bo settingsnan den bo mente pa pone bo mindset ready ku ey, mi tin kuminsá ku e diet aki, anto mi ta bai stòp di kome esei, etsetera, etsetera. Pero ya, abo ta bisando diet. Bo ta keda kai den valkuil ku mi ta bisa ku un kambio di lifestyle bo tin ku hinka bo mes den dje. Hopi b'e bo ta kuminsá ke diet, hopi b'e nos ta kuminsá bisa ey mi ta bai kuminsá ku un diet, anto despues bo ta bin ke otro un kosnan. Pero ora bo ta papia di kambio di lifestyle, e ora nos ta papia ya kaba over di kambio di mindset. Ami ke ami go pabia de e kasonan aki de e temanan ku nos ta trata mi ta gusta bai bèk un ratu pasobra Queenie a kuminsá ku e pregunta nos ta kome malu anto bo ta nos ta ban bèk ami ta mi ta gusta hasi e tipo di baimentu bèk den pasado aki te ora pa nos komprondé di unda nos ta bini kiko ta e kustumbernan aki ora nos ta papia di e manera kon tabata vut laga nos yam'e asina nos antepasadonan ora ku nan kaba ku e biahe ei ta duna ta duna nan maishi, kosnan ku realmente ta kaba di yena e kurpa, di manera ku di un forma hopi rápido nan por a bring back na e volúmen di kurpa ku bo tabata kere. Na banda di esei e trabou ku nan tabata hasi tabata den moveshon. Ta mester bo mira defakto un persona riba plantashi ántes ta den gim e ta ta henter dia, fin mehinta beku e atardi e ta bezig ta dal su kurpa den gim asina ki. Anto, korekto, ta men, nogmas, e ta, natuurlijk e ta, un ta, un ta ku e libertat ei, e kos tabata bai, pero pa bo komprendé e pensamentu si ku ta, aktividat físiko tabata keda si, ku e kuminda ku nos ta kome, e aktividat físiko, e kos tabata kana. Na un momentu dado bo ta yega na un na nos tempo so nos kushina kon ku bo mir'é ta un kushina kaminda komementu di. Zeta, hopi zeta, manteka, hopi manteka, hopi sous, na Kòrsou aki tur ko unda e sous a keda e funchi mester a yen sous kemen di e sous ta verd. Di funchi nos a pasa pa aros kemen batata kemen hopi hopi karbohidrato kemen si bo mira e manera kon nos ta kome tambe bo mira nos tayonan di kuminda boli aros un tiki grunta na banda E pida karni i banda. Kende grunta men tin bete grunta di bleki no? E piti pua. E roi bit di bleki. E konan standar. E konan standar pa bo gaya bo mes stof ku bo ta kume un di. Dùs, si bo puntra ami, nos para realistikamente mira kon nos kushina lokal e ta un kushina kaminda si nos ban wak gewoon No ta dje saludabel ei. No ta un problema so mi ta kere tambe si ku ta kosnan kosnan di bo tera anto tin estudionan asi riba esei tambe ku hopi bia e lokenan ku ta krese den bo entorno den e área kaminda bo ta biba ei ta loke ku bo kurpa tin mester tambe pa por sobreviví. Kiko ta krese realmente na Kòrsou e uri? Paso no, no, no, wak, si mi kompará, wak, si mi kompará, si mi kompará. E pregunta e sali manera i kasa. Batata dushi, pampuna, yuka. Lo nos mester di kuminsá kultivá mas di nan, paso ami, ami no ta kanando e kaminda. Awo a tin diferente hòfi, si. Tur bey mi ta bisa, mi ta mira algun propaganda di. tal hòfi pariba pabou ku ta ku ta bende Sí, kosnan ku ado- nan Sí. tera ta kultivá pero I mas barata sí tambe. mi ta kere pampuna mi ta Sí. kòrda mi mes na kas tuna di un porada ku nos a tin tera na un sierto área den Sabra naden Oranca. mucha ey pampunanan tabata rama pasobra kòrda bo mes a tin hopi espasio pa Sí. pampuna no ey pampuna asina grandi banana tambe mi ta wòrdu Sí. dikèn so te mi kurá mi mes mi ta kòrda den un temporada banana tambe asina grandi pero bo sa kiko ta pasa. Hopi biaha mi ta kere dor ku nos ta tene hopi biaha den diferente instansia na Kòrsou òf ta organisashonnan ku ta boga pa mas agrikultura, mas kon no ta bisa mas eigen produktonan ku alawor aki ta bai ta hopi nesesario. Mi no sa ku nos ta un manera un poko lat mes pa nos kuminsá wake up mas agresivamente aki na Kòrsou pa kuminsá insentivá i bo sa pa mas tantu esei nos mester kuminsá produsí nos mes fruta i bèrduranan pasobra. Ta birando cosa ta mirando hopi caro. Mi no ke kibra bo, pero ami ta pensa cu no ta fruta y berdura ta e problema, pasobra tin fruta y berdura local cu bo por cumpra mas barata. Mi mes ta cumpra fruta y berdura local cu ta sali mi mas barata, pero nan ta para daña den mi frishider. Anto mi ta kere e problema mas grandi ta e lifestyle cu nos ta bibando awor aki, anto combina e cushinamentu na cas cune. Esey ta e problema di mayoria hende. I tin ora tambe para ketu ku e forma, pasobra nos a menshona awor nos kushina i nos a menshona loke ku ta krese lokalmente i loke nan ku ta krese depende tambe kon bo ta prepará e kosnan. Ke men, kon bo ta kon bo ta prepará e loke ku ta krese den bo kura ei por ta ta hasá, ke men, tur esei lo no si wak tambe pa por wak si e loke ku bo tin ei ku ta lokal, e tempu ku bo ta tuma pa bo kushiná, pa bo prepará. Ami ta kere hopi hende ta plegá ku e tempu ei, pasobra e asuntu di meal prep ei no ta fásil. Bo a misa cu ami wak mi mes, lo bo por meal prep supuestamente den weekend. Pero awor, si bo mira e bida cu nos ta biba, bo ta traha hinter siman, bo ta yega cas atardi, bo ta cansa. Riba dje, bo tin, si bo no tin hende ta yuda bo na bo cas, bo mes tin cu laba paña, bo mes tin cu limpia cas, bo mes tin cu mantene cura, bo mes tin cu laba auto,

Un kuminda. Bo tin un famia di sinku. Bo tin un famia di sinku. Hai. Kiko e ori? Depende ki prijs. Si bo ta haña prijsnan hopi kompetitivo riba merkado ta haña pa bo kon a kumpra kuminda tur dia. Nos merdí, ami no ke menshoná nòmber di e lugá asina. Ami ta bai bisa nan, ta bai bisa kuminda si propaganda no pagá. Pero un kuminda chikitu di dies florin ku bo por skohe kiko bo ta yena pa bo kome den ora bo mira tur e molèster ku bo tin ku bai krea na kas pa bo kumpra e Intercrops la grandi pa bo laga mitar para bira pretu Pa bo cortele. Pa e crops la di ocho piku ey, a lo largu mi ta benera Wak. Ami ke ami ke para ketu na e e na mi ponen sento sin ke sin ke un experto pasobra mi ta kere ku esaki ta un kos ku ora ku nos ta prepara e tema ke ami di ami ta sinti ku mi tene ku tiu papia riba esaki pasobra mi no tin e Ami tampoco, ami tampoco pero ya. tin e healthy life style ey etol bai control kemen e ta un kos ku mi ta kere mi tin ku bai wak kon mi ta kon mi ta hinka den pero netamente p'esei bo ta papia si pasobra bo ta considera ku na un momento dado Fe ora ku abo ta struggle kuné tin mas hende ta struggle kuné. Entonces nos ta mama mak het gewoon bespreekbaar. Si nos wak e parti di kome mentu saludabel ei e ta karu. Mi ta kere sin duda ora bo papia di opshonnan saludabel tambe pa bo por kome variá pasobra tur esei tambe tin. Por ta bo ta kome barata. Bo no mester ta kome pero bo ta kome e mesun kos tur dia. Bo mester por kome e mesun kos. Bo por kome por ehèmpel tur dia e mesun kos. Bo ta saludabel, bo ta komiendo saludabel. Pero ora bo ke trese variashon. Mi no sa variashon, variashon den Den dieta tambe ta wòrdu bisa en ieder geval pa bo kurpa, bo kurpa no keda. Disa e diferente tipo di vitamina. Korekto. Bo por komplementá bo mes ku suplimentu. Y nutriente ke men e ta algu ku. Ta opshonnan ku tini, bo por kome mesun kos ando bo ta bisa oke ban di dje mi ta kumpra vitamina. Pero bo mester komprondé bo kurpa e ora ei kiko ta e defisiensianan. Pasobra tini hende ta bebe vitamina tambe pa loko tambe. Pa loko tambe. Dalo vitamina C tur dia. Kaminda por ta bo kurpa no tini mester di vitamina C. Por ta bo kurpa tene mester di vitamina B. Ya, dat zijn ook dingen ku nos ta hasi di ora klak los. E mihó forma pa haña e e lokenan, e suplementonan ku bo tin mester, ei ta e suplementonan natural. Ke men si bo si bo puntra kualke dòkter tambe kiko ta kombini mi mas, B-vitamina òf hañele direkto di e fuente di fuente, korekto, di kuminda, e ta bai bisa bo e fuente direkto. Ke men e importansha eigentlik mi ta kere mas ku tur kos ta pa nos ban wak kon nos ta kuida, kon nos ta wak den e parti di. Kon nos ta kome ei? Nan mi kuminsá ku e pan ku nos yunan ta bai skol kuné tur dia. Nos ta kuminsá i na nan. Supstitué pa algu otro. Nos ta. E desayuno. E echo ku tur dia nos ta kome pan. Anto bo ta kere sa bira grandi? So ami a kome pan henter mi etapa di skol. Pero e pan ku bo ta kome ta otro pan. Bo ta bira grandi, hende ta bisa bo Awor mi tin otro pan. Pan ta masha malu men pa bo salu. Pan ta malu. Pan frances tur dia, pan blanco, pan blanco. Pero pa bo comprende cu e ta, e ta parti di e educacion ey cu nos tambe mester por yega na dje. P'esei nos mester cu hende ta bloke ta ta un educacion e ta tene pan tur dia na un momento dado no ta contribui na un. Pero toch e Hulandes ta come pan main, ta come pan den lunch, anto ta tin anochi ta bay come un stukje vlees, E hulandes e hulandes e hulandes masha tempo no tin apa so e e revolucion di salud aki na hulanda mi ke sa kiko e por tin seguro dies pico pa binti aña ta bai caba cu e hulandes a cay den e e parti ki di mester biba salud mester come salud mester ke men e e nan nan tambe ta bini di un pueblo no mi ta cu ta come ma shopi batata mi mi ta kere Juist. Dus esei ta cos atrobe bo tin wak so tin cos nan ta hunga rol tambe. Bo tin wak raza, hende su metabolismo, e hende color oscur por ta e raza preto di nos aki por ta ta otro atrobe. Dus di hopi cos ta hunga rol tambe. Ademas e hulandes ta fits bai trabou, fits bai school, fits bai caminda. Ki nos ta haci aki nan? Kome, basha, drenta outo, kore, bai aki, bai aya, sinta na kas, òf ya, hopi hende anto. Dus, en prinsipe, si bo no ta move, di mi a seu aritu di e kos ei ta para bira vèt, suku, etsetera. Awor, kiko bo por konsehá un persona ku ta wak e programa aki en ta pensa, ok, ami ke biba tòg un bida salú, kiko ta e opshonnan tur ku e persona aki tin? Kuminsá informá bo mes. Kuminsá realmente buska informashon awendia mi ta kere kiko ku bo tin gana di sa kon e koki ta enká den otro? Bo tin ku buska informashon te ora nos ta pasa oranan ta scroll riba un telefon ta bai asina aki wak kosnan ku no ta kontribuiendo na nada pa loke ta trata nos salú mental kuminsá nos salú físiko Kuminsa wak. Nan a debe sa ku pasobra tin ora ora bo ta wak pare ku e prèt bo ta hari e ta yuda bo salú mental. So no su yega einan ainda por ehèmpel. Pero esei tambe ta salú. Esun físiko aki en todo kaso tin ora e ta rekerí di nos tambe un reset. Bo a lanta for di mucha ta snaki bo ta kome. Ami mester un reset. Oa kiko bo ta pensa ku kiende ta bisa por ehèmpel pasobra bo ta gordo bo no ta felis. Pero nan wak bo nan ta bisa un hende gordo kon un hende gordo por ta gozon. Kiko tin e relacion entre un hende su mente cu su curpa? So bo por ta ban bisa gordo pero ban bisa den momente social emocional bo ta un hende masha contento bo ta sinti bo masha feliz e no ta posibel? Anto bo por ta un hende tambe flacu pero bo ta sinti bo malu por ejemplo. So tin hende tambe ta pretende di ta feliz pasobra nan no tin e disciplina por ta pa otro.

Kom over kontentu ku nan ta kontentu di bèrdat? No, si ta bèrdat su tiene ku skonde otra kos. Ami ta kere ta un kos masha dubel pasobra e ta e ta about akseptashon. Anto mi ta kere ku si bo ta akseptá bo mes ku e kurpa mas yen aki, ku e kurpa mas fòrse aki, si den bo den bo famia, bo pareha, bo ta akseptá bo pa ken bo ta, Mi ta kere na un momento dado biba salud ta algo cu nos tur lo ke. Ami por ehempel persoonlijk a decidi aña pasa hey mi ta cuminsa cana anto no cu e pensamento di baha e tabata gewoon puur mi ke biba salud mi ke take care di mi salud kemen bo tin bo tin cosnan ta haci si anto pa mi e no ta about ta gordo of flaco pero si e ta cu e lokenan cu mi ta haciendo aki, mi ta haciendo nan pa contribui si na e cur pa kita mi. Ke nan, e, e pensamento cu nos ta lanta tur dia bay traha, haci tur soorte cos pa trece cen, anto nos curpa, nos ta hinca cos inferior aden. Nos no ta bezig ta cuide di un cierto manera door di move, door di kimen, e ta, e ta e besef ey cu e curpa aki tin cu bay cu nos te nos ultimo dia. Anto kon nos ta kuida e kurpa ki ki nos ta hinka den, kon nos ta dil kuné pa e por yega mas leu ku ta posibel ku nos, e ta un kos ku segun mi si nos no ta konsiente di dje, tardi òf tempran bo ta bai pèrdè kalidat di bida. Anto por ta no den bo yongo yaran, si den bo yongo yaran komo tin tiki yen no ta problema, por mas grandi bo bira na un momento dado bo ta bai sinti ku hey mas liye e rudia gasta, mas liye e heup a gasta, kemia bo ta bai tin kosnan ku bo ta bai entregá Vooral den bo den bo den bo ouwe dag pasobra nan nan yòn aki bo no ta sinti e pero vooral den bo ouwe dag bo ta bai entregá. Anto ora bo papia riba e parti awor emoshonal, soshal emoshonal pasobra esei tambe bo ta bo ta bo ta bezig ku bo entorno tur loke nan ta bisa bo tur loke bo ta biba eseinan tambe ta kosnan ku bo ta haña den momente ku tambe ta hasi bo e hende kompletu so tin be bo por ña bo ku bo ta bo ta move bo ta hasi tur típiko pero tòg, por ehèmpel, por tabata den un relashon ku ta un tiki tóksiko, esei ta buta ku tòg bo ta den shei, bo ta du kos, pero loke bo ta ingerí di tur informashon ku ta yega den bo òf e lifestyle ku bo ta bibando, bo ta sinti bo bon tòg. Nto e parti ei, kon bo por traha riba dje? Segun mi un hende ku ta move, ku ta hasi sierto kosnan, tin sierto hormonnan, e no bota den un relashon tóksiko. Tin sierto, no, mi no ta papiando, mi ta papiando awor ke ègt di e hende mes, ke mi alsèlf. sin ehm. Ni un hende rond'e dje? No, mi ta papia no aki komo hende. Mi ta un hende ban bisa mi ta ègt wòri hopi ku mi uiterlijk, mi ta mi ta gym, mi ta kiko, mi ta tòrna, mi ta bolbe, mi ta kuida mi kurpa, mi ta kòm mi salu. Segun mi, esei ta nifiká e ora ku bo ta un hende tòg wèl ehm. Bo ta aseptá. Poko disiplina, ku por ta anto tin e hormonnan nan tambe. Bo bin bèi, masha mi ta pensa. Kortisol, ta un strès. Èn tu e otro. Es un happy hormone. Ku ora ku nan ta bisa ora bo ta bai ora bo ta hari ora bo ta kontentu ora bo ta bai djem ku bo ta bo kurpa ta lòs un sierto hormon ku ta pone bo sinti bo mas mihó di bo mes etsetera anto e ta e ta yuda hopi bon na momen kontra di deprèsi ku tur eseinan dus mi ta kere. E parti cu un hende cu ta move ey e tin mas bentaha cu no ta solamente e parti fisico pero e tin e tin invloed tambe riba como bo ta sinti bo. Ami ke por aki tune sey bo sa su hera paso. Mi sa paso bo tin muchanan awor aki na school ti ora cu mi ta pensa cu ta den movicion of ta haciendo cosnan pero tog cu por tin

Berdad, bo tin un sintimiento, anto no tush sta limpio no, bo a logra un cos cu ta bon pa bo, esey mi ta kere feeling caro. E ta algo cu mi a primi di mi mes, mi ta bisa mi ta lanta tur dia, anto bo ta haci yen cos pa tur otro hende rondoi bo, bo ta y pa bo casa, bo ta y pa bo yuna, pa bo rumana, pa bo mayornan, pa bo amistadnan, pa hendenan na bo trabou, anto ki ora bo ta show up pa bo mes? Kè esaki ta un kompromiso ku mi ta bisa hei, kada bia ku mi lanta kumpli ku mi mes, ora bo pensa asei, ba krea un disiplina. Sí, pero mi ke keda para riba eso, mi ke pa hende sinti tampoko ku tin ora bo ta bai sinti e dushi ei. Anto disiplina ta netamente esei, tin ora bo ta hasi loke ku bo no ta desea por ta, pero ku ta nesesario. Tambe kon ku mi pregunta ora bo ta mucha. Pero e pregunta ta ku hende ta pensa den nan kabes, Na un dado momento ku bo ta asina di locked in den e disiplina ei ku e ta bai bira dushi, ku bo ta bai gust'el. Si pasobra bo ta mira e resultado no. So dado momento bo kuminsá mira e resultado, bo kuminsá haña e sintimentunan ku ta bini aserka, outomátikamente bo ta keda buska e feeling ei, bo ta keda buska esei pasobra bo ta mirando e e picture final ku engelik bo ta deseá. Pasobra wak pa bisa bo frankamente disiplina ta un kos hopi serio. Nos ta papia kosnan Manera bo a bisa tambe Rochelle, awor ke nos tin masha hopi kos riba telefòn kaminda nos ta haña tur informashon. Wak bo ta haña asta meal plan, kon pa bo hasi tal, presis ki bo tin ku train, pone bo peso bo, kiko bo ta haña tur tipo e kos, app di tur tipo e kos awor aki. Pero mantene bo mes na dje. Pero e disiplina pa bo mantene bo mes na dje, bo ta lanta bai hasié, ora bo tin ku kome, ki bo ta, den purá, ki bo ta hasi? Bo ta bai bira bai kome e fast food ei tòg of bo ta bo tin e disiplina di wanta un ratu prepara bo kuminda por ta anochi what not. Mundu ta birando karu. Ki bo ta hasi? Bo ta bai por ta e chino ban di kas tòg wak un kos liye liye of bo ta bai un hòfi of bo ta bai barkito na mò di pape bai kumpra bo bèrdura i fruta. Ke mi nin hopi kos ta eskoho. E ta realidad di hopi hende tambe. E ta scapa bo tur dia. Cu ta e chino ban di cas ey no. E ta mas caro. E ta mas barata. E ta mas barata. E ta mas barata tambe. Un tayo grandi grandi di batata. Ah bo ta bay bende di cuminda. Corecto. Ora bo. Ora bo. Pensa di cumpra cos. Ah no bo bay bende e chino als als mini market. No als als e chino cu ta cumpra un pida cuminda na bentana de ey. E batata cu e e pida gali. E batata den sousi. Corecto. Te merk cu bo wak anto mi mi ta mi ta kere tin tin famia nan cu realmente ta struggle. Pa e parti di cuminda aki ta rumento dado e cuminda di chines ey cu bo ta haya e batata grandi ey e kico men. Como laga e ta rende no. Corecto. Si. Kico men ami ke paraketo tin ora cu nos tin cu wak tambe con nos por compensa den e tipo di escohonan ey cu nos ta haci pa nos resulta tog un tiki mas barata tog cu cosnan cu ta nutri nos curpa cu ta cuida nos salud Paso con cu bay bin e e parti di comementu aki anto mi ta kere nos si cu ban nos si cu ban pa siguiente topi cu paso nos a bisa hende uiteindelik nos tin e parti fisico nos tin e parti tambe mental y e parti si bo puntra ami spiritual anto mi no ke ser asin para ke tu nesey tambe dus mi ke mi ke pa nos ban ban move on pero e parti aki ta un cos cu nos tin cu ban tene cuenta cune anto ami ke duna nogmals e tip ey. Tin ora skibi bo kosnan ke men bo ta bisa kiko ta kosnan kiko ta alternativanan kiko ta kosnan barata ku hei mesun kos ku mi ta bira mi ta kumpra e pan ei por ta tal kos tambe mi por bira kumpra mi ta kumpra e ik zeg maar wat e rijst wafelsnan ku nan more bisa por ta e mesun e mesun prijs ku e pan ora mi bai wak pero Un tiki mas saludabel segun ku mi ta kome. Mi ta hera ben un webu awe, dos webu awe, na luga di ke men kuminsá wak kiko ta mi opshonnan den algu ku ta bal den e mesun kategoria di preis ku mi ta pagando kaba. Mi lo bisa tambe, por ehèmpel, kuminsá ku e kosnan chikitu anto purba implimentá nan. Anto wak ku bo por mantené bo mes. Manera un simpel kos ku ami ta strògel hopi kuné ta bebe awa. Bebe hopi awa ta yuda ku hopi kos, pasobra bo ta keda flush bo kurpa. Pero tin bia bo ta haña asina difísil pa bo por ta kome bon, kuminsá bisa, Oke, e siman ku ta bin aki mi ta kuminsá fòrsa mi mes wak ku mi por kuminsá bebe dos litri mei di awa tur dia, por ehèmpel. Despues bo ta bisa, por ehèmpel, Oke, bebe men di awa ta bai bon, mi ta kuminsá wak ku mi por, por ehèmpel, kuminsá kana ban di kas. Por ta den mi anchi kami mi ta dal un rònchi bini bèk mi ta dal un rònchi bini bèk me ami ta kere por ta botiu kuminsá ku kosnan simpel awor ki mi ta tin algu den mi kabes ta blo pòp pòp masha ora ku mi tabata kere bis'é anto mi ta manera ok bis'é òf no bis'é ta manera tin be bo ta den un posishon anto bo ta ripará ku hende ora nan wak bo aspekto. Nan ta husgá bo a base di bo aspekto ku bo tin anto ku nan ta kere den bo si òf nò. Kèmen di por ehèmpel, nos ta sinti aki nan nos ta papiando por ehèmpel di kome salú, anto hende ta wak nos bisa, kiko e mucha gorde ta papiando di por ehèmpel bo ta ari? Kiko e mucha gorde? Anto ami ke adresera ku ei ta mihó ku paso tin biaha un hende ku ta di sobrepeso òf kiko, Legu maya woki ku nos ta papiando di salú. Bo por bai un kaminda gewoon, bo ta yega un kaminda, bo ta mira un front di hende einan ta papiando, ora bo mira nan aspekto, bo ta pensa man'é, tur hende nan aki por ehèmpel ta mustra ku nan ta den shape, nan ta nada. Anto e ta bai ma yegi lesa un kos kaminda nan ta bisa, por ehèmpel, si bo no por dominá ni bo mes boka, Kiko bo ta kere otro bo por bin dominá? Pasobra bo no, bo no, bo no tin dominio riba nada. Anto semper mi ta kòrda e koe a keda den mi mente, den e sentido ku Queenie wak no, Si bo no por bai dominá bo mes boka, bo no por dominá bo mes peso, de fakto kiko bo por bai dominá? Ta bo ta ripará tin mia bo ta bai un kaminda, bo ta haña bo por ta un front di hende ta bin papia òf kiko, unda bo ta mira hendenan ta sinta den sala, nan ta sinta wak e hendenan e manera, Oke, e tipo hendenan aki mi dilanti aki, ke bin konta mi kualke teoria, pero hallo mi ta bisa ta wak bosnan aki, bosnan mes no ta dominá di bosa mes kurpa, ta ki teoria bosa ta bin kuné? Ki bo ta bisa? Mi ta kere ku nos ta nos ta e ta algu ku bo no ta evitá, ora ku nos wak otro loke ku nos ta wak ta otro su kurpa, ta otro su bou, ta otro su volúmen, kon grandi, kon smal, kon ke men e no ta algu ku mi ta kere bo por evitá, mi ta kere ora nos ta papia di Kon un hende ta ziet eruit y su gordura of laga, kon salud e ta biba of no. Berdad bo ta mirele de facto na kon e ta ziet eruit. Mi no sa si esey tin cu kita autoridad na loke e hende ta papia, so mi ta kere cu nos tur ta struggle caminda cu por ta e hende aki ta falta disciplina pe parte di cuminda, Por ta un persona delegá e bandanan tin otro tipo di adikshon ta tene su mes de. Korekto. Amen. Mi ta kere e ta hopi difísil pasobra tin kos ku bo ta mira, anto tin kos ku no ta nesesariamente bo a mira mesora ku an e persona aki ta struggle e bandanan ku por ta otro tipo di adikshon òf otro tipo di debilidat. Debilidat mi ta kere nos tur tin. Anto ami yùis ta kere ku vanuit e struggle ku bo ta biba aki, vanuit e tene kai lanta bèk, lucha, Oprah Winfrey na un momento dado si bo wak su carera como presentador henter su carera na tanto ocasion a keda cu e parti ey di su salud, su peso, anto mi ta hañ'e asina humano y asina importante pa bo tin hendenan ta papia riba e cosnan aki, papia riba e strugglenan cu nos no ta perfecto, nos no tin nos salud bay control y ta netamente p'esey nos ke papia. Pasobra nos ta kere ku nos no tin mester di ta perfekto pa nos por bisa, ei, nos ke kambia, anto bou a kon nos ta hasié. No, ta bisa ei, mi kere tresé dilanti. Bo komprondé? Pasobra promé por hendenan bai pens'ele, pa nos mes tambe a bisa ku bo sa kon, pa bo pa bo por trese e spil. So, pa hende na kas ta wak bo, anto pa bo no pa bo no Bini dilanti manera ok, ken bo ta i ku ki outoridat abo ta bin pa pede kose, mihó bo mes bai buska manera di badi peso òf tradi pa bo aspekto, bo komprondé? Anto p'esei mi kier a trese e parti dilanti, anto e loke bo a splika ei mi ta yé na su lugá, bèrdad? Pasobra tin sierto kos ku bo por mira, anto tin kosnan ku otro hendenan tin adikshon òf ku nan ta strògel kuné ku hustamente bo no por mira. Sí. Nos no ta perfecto, anto esey mi ta kere ta importante pa nos pa nos embrace di nos mes tambe y y importante ta si papia pa wak con nos ta yuda otro, pa wak con nos ta yega nan, so tin ora ta ta un otro persona ta inspira bo, ta un otro persona cu bo ta mira hey ta hiba e lucha ey ta mustra bo cu cu abitonan chikito, cu cosnan hopi chikito Manera mi bisa bo, ami no ta bisa ku ta ambier baha di peso, mi ta bisa mi ke hobon yega salú. Kende ta bisa ok, mi ke hinka e ábito chikitu aki. So saludabel no nifika flaku tampoco. Korekto. Saludabel no nifika ku bo mester flaku flaku manera un stòki pa bo konsiderá bo. Mi konosé hopi hende flaku ku no por subi un trapi keda sin keda boka basá lenga afó. Entonces ta vasta bo ta mira esei. Kimin kondishon, salú ku tur eseinan no ta mará realmente n'e size di wen den su kurpa. Pero. Awor e bo kere bai riba e parti spiritual. E parti spiritual, es berdad. Yes. Tuma a manera corta bo. Sí. Pero bo flores yours. Si si nos ta papia di e e parti spiritual ei, nos salu spiritual, e ta mi ta kere e parti di los for di bo curpa, los for di bo mente, bo belief system. Mi ta kere cu sea bo ta kere. Ku tin un Dios, bo ta kere ku no tin un Dios, bo ta kere um. Den karma loke bo ku dharma ku loke bo ta kere e parti ei den e parti spiritual ei di nos e parti ei ku eigenlik bo no ta mishi bo no ta mishi kune na e pone asina si bo bo ku ta ku ta um Rigi eigenlik bo pensamentunan, kon bo ta para den bida, kon bo ta so nos ta nos ta menshoná tin ora e partinan aki di nò ta agradesido ku ken bo ta òf aseptá bo mes. Unda esaki ta bini? Kiman kon nos ta yega na aseptashon berdadero òf na na gratitut berdadero? Mi ta kere ta hopi mará na e parti spiritual ei. Entonces si bo no ta si bo no ta den kontakto kuné di ningun forma Bo por yega hopi fácil na bisa, ya mi chon a ta papia ku negra, ku a gara atitut ke men ku a. Ami ta kere ta hopi difícil na momento ku bo no tin nada nada pa kere den dje, pa ora bo ta rock bottom, ku bo ta sinti bo den un situashon hopi difícil ku bo no ta mira un salida, si bo no ta kere den nada, bo no tin nada pa bo manera. Ami ta mira Dios hopi be, mi ta bisa komo e ta mane un trampolin. Ora bo. touch atrobe, anto e ta bisa bo, ok, ban ariba. Bo a komprende? Des pero bo mester tin e trampolin ei, anto pa ami e ta Dios, ku ora mi sinti ku, ok, mi no por mas, mi ta biniendo abou, mi ta biniendo mai, ku ora mi yega einan mi por bounce, anto bisa, ok, semper mi ta bisa Dios por laga e awa yega nèt na mi na nishi, anto ora mi sinti manera e emi ta bai hoga, e no ta laga mi hoga nunka. E ta bisa mi, Quini, bon, ban ariba. Anto ta e fe i konvikshon ei ta un kos ku bo mester tin, ku bo ta mi ta kere e hende ta kreyé den bo, bo ta lanta kuné, anto bo ta hañ'el e di kas. Des e e así mi mama ta bisa mi, ta un kosnan ku bo a siña na kas, e, move ku kurason limpi, hasi e kos korekto, anto Dios ta wak bo semper. Tin be por dura hopi, pero ta yega un momentu ku bo ta bai sali for di e situashon ei. Anto tur kos tin un motibu. Den momento ku bo pasa den un kos difísil bo ta sinti manera e e di kon ami òf ta di kon e kos aki ta pasa ku mi. Pero Dios tin mete un plan mas grandi ku ainda abo no a mira, anto e ta preparando bo. I men kada be ku ami ta den un situashon difísil, asina mi ta pensa. Mi ta pensa ku e sòldánan di Dios ku tin ku bringa e batayanan mas fuerte tin ku pasa den e battlefield mas ferfelu. Anto e konvikshon ei nan mi pone asina, ku tin algu mas grandi ku nos, ku tin un ser mas grandi ku nos ku ta ku ta wak pa nos, ku ta sòru pa nos. E ta, nan mi pone e ta sientífikamente probá ku ora ku nos ta kere, ora ku e den pa loke ta trata e parti spiritual i nos ta kere ku tin algu mas grandi ku nos, ku nos ta kere ku den e momentunan difísil e algu por karga nos, e ta duna nos tambe den e parti físiko mental ei un otro tipo di forsa pa por sigui bai dilanti, pa por sigui lanta tur dia, pa por sigui purba, no opstante dje situashonnan ku nos por ta pasando den. Tin hopi, tin hopi kos mas ta kòmen bai kei, ke promé di kere nos tempu no ta bai permití esei, pasobra hopi biaha en bèrdat tin algun kosnan ku nos ta buska, ku nos tin den nos mes, eigelik. forsanan ku nos tin den nos mes, e konvikshonnan ku nos tin den nos mes, kon nos ta persibí kos, kon nos ta konsiente di kos, kosnan ku den nos inkonsiensia, kon nos ta harmonisá nan. Kèn èiglek tin hasta tantu kos ku ta pone ku bo salú spiritual, laga nos bai mira asina, ta ta funshoná sí òf nò dado momentu na momentu ku bo ta kere di bèrdat, e fe ta di bèrdat. So tin ora nos tin fe pero nos ta. manera cuestioná e fe. Anteori bo mes ta bruando henter e realisacion di tur e cosnan cu bo ker logra pa bo mes. Pero inderdat salú, nos ta papia di salú mental, salú físico, e salú spiritual, Ta kosnan importante anto manera pa bisa ku ini maya ku bo a ponele hopi nèchi ku bo no mester ta un eksperto den algu pa bo papia over di algu. Nos eigenlik nos a disidi tak nos papia over di e tema aki sin. Nan no sabe di nos struggle. Si, si, di e struggle. Nan no sabe di nos struggle, so nos sabe di struggle. Korekto, korekto. Si realmente ku nos mes ta ègt disipliná riba e parti salú físiko. Pero mi ta kere tin nos tin fuerte por ta den salú mental e salú spiritual un mas ku otro ke men di tin salú salú ta sinta na hopi kos pero lokual ta importante ta ku pa nos sigui eduká nos mes mi ta spera ku ta ku hopi sa e muchanan ku ta lanta tambe tin ora e parti di salú salú ei biba salú ta un parti di edukashon e ta. Si bo nunka bo no a wòrdu eduká kon pa biba mas salú, bo ta keda ripití por ta patronchinan ku balanta ku niño. Tambe pa bo sa ku salú ta e tres e tres elementonan ku nos a menshoná ei, tur tres mester ta en place pa di bèrdat bo yama bo mes salú. So hopi hende ta enfoká mas bien riba e parti físiko, anto e lubidá riba e otro un partinan ku tambe ta hopi importante. Paso un hende ta konsistí di tur e tres elementonan ei pa bo por profilá kompleto. Importante ta pa segun ku nos ta bai nos keda ketu bai wak e nesesidat ei p'esei nos a bisa tambe no ta necesario no ta necesariamente un experto bo mester ta tin ora gewoon echo ku bo ta para ketu bisa hei den e área aki di mi bida tin trabou pa mi hasi anto mi no ta kere nos ta nos a kaba di krese mi no ta kere nos a kaba di siña nunka mi no ta kere nos a kaba di ta e hende ku nos ke ta nunka kemen ketu bai tin trabou Nton netamente p'esei nos a bisa un tema asina ki kaminda ku nos mes por para ketu ku hey, tin trabou pa nos mes tambe ki nan nos a nos a para ketu na dje awe pues e nesesidat pa reset pa wak bo salú mental, bo salú físiko pero tambe bo salú spiritual i nos ta spera ku segun ku nos ta bezig den e temporada aki kaminda ku nos ta selebrá. En todo kaso, nos kultura a trove, nos ta para ketu na kosnan ku ta ku ta hasi nos yunan di e tera aki. Nos lo ban apresiá tambe kosnan ku ta hasi nos akinan riba Bida Baranka aki por biba salú, por biba bon i por yega na momentu dado tambe na edatnan bunita den bon salú.

Ey, by the way, nos a lubida di bisa bo, esaki tabata nos ultimo reset pa e temporada aki. Un danki ta bay specialmente pa Nena, pa Bambi Babario y tambe pa Ashley. Nos ta sumemente gradecido cu bosan a sostene nos. Nos lo t'ey bek. Reset Sessions, nos t'ey pa keda.